Köp ýerlerde berilýän soraglaryň biri, ýagny ilkinji berilýän soraglaryň biri diýsegem bolýar, özüň barada tanyş et. Bu soraga iňlis dilinde biz nähili ýagdaýda gowy edip jogap bermeli? Bu günki sapamyzda biz şony öwreneris. Now to some of you this topic may seems very basic, but it is still important. You may need to introduce yourself in a job interview or in your English class.

Elbetde, ilki bilen biz salamlaşykdan başlamaly, ýagny günüň böleklerine görä, irden bolsa, Good morning! Günortan, Good afternoon! Agşam görüşýän bolsaňyz, Good evening! Hany muny hemäňizem bilýänsiňiz, iň aňsat usullarynyň biri. Ondan soňra biz öz adymyzdan başlaýas, ýagny adymyzy biz I am diýip tanyşdyryp bilýäs, for example, I am Gulýa ýa-da my name is Gulýa. Ondan soň biziň özümiziň nirdendigimizi aýdyp bileris. Ýöne siz Özüňizi tanyş edýän ýeriňiz siziň watanyňyz dälde başga bir ýer bolsa onda I come from I come from Türkmenistan for example ýagny men türkmenistanly. Eger siz doglan ýeriňizi hemem önüp ösen ýeriňizem aýtjak bolsaňyz onda şu frazalary ulanyp bilýäň I was born in and I grew up in ýagny meň doglan ýerim we meň önüp-ösen ýerim, I was born in and I grew up in, ýa-da I'm originally from Türkmenistan, but now I live in Turkey, for example. Ýani şuň ýaly ulanyp bilýäris. Aslym Türkmenistanly, ýöne şu wagt Tursiýada ýaşaýan. Eger-de siz şol ýaşaýan ýeriňizde näçe wagtdan bäri ýaşap ýöreniňizi aýtmak isleseňizem, I've been living in ulan ýaz. I have been living in Turkey since i ýylyny goýýaňyz. Ýa-da I have been living in Turkey for three years for example. Ýagny üç ýyldan bäri men Türkiýede ýaşaýan. Indi bolsa öz kärimiz hakynda gürrüň edemizde, ýagny biz näme iş bilen meşgullanýarys, şony gürrüň edemizde, I work at. I work at ýa-da I work for international company. Indi eger siz interwýuda, ýagny iş gepleşiginde bolsaňyz, onda özüňiziň bilimiňiz hakynda-da aýtmagyňyz zerurdyr. Indi muny biz nälegaýdýas? Eger siz. Entäk gutarman, ýagny şu wagt talyp, şu wagt student, gutarmaňyza biraz wagt galdy, ony aýtjak bolsak, I'm about graduate sözüni ulanýaňyz. Ýöne eger siz bakalawr derejäni gutaran bolsaňyz ýa-da uniwersitet gutaran bolsaňyz, I have a bachelor degree of diýýäňizlänim haýsy bölümi gutaran bolsaňyz, şony ýazyp bilýäňiz. Ýa-da I have a master degree of. Ýagny master gutaran bolsaňyz, ýagny haýsy bölümi gutaran bolsaňyz şu of yzyndan ýazyp bilýär. Ýa-da eger siz bir kurslarda okaýan bolsaňyz, ony magtap geçmek isleseňiz, onda I am taking a course yzyny näme kurs alýan bolsaňyz şony ýazyp bilýär ýa-da for example meselem I am taking a business course at the moment ýa-da I'm currently study at plan course şu ýagdaýda aýdyp bilýäňiz. Indi bolsa özüňiziň iş tejribäňiz hakynda gürrüň ediňizde nädip aýdýaňyz? Ony experience sözüni ulanýaňyz, ýagny experience, tejribe. Näçe ýyllyk tejribäňiz ba bolsa, I have, näçe ýyl tejribäňiz bolsa şony ýazýaňyz, experience in. For example, I have five years experience in teaching English. Indi bolsa bir işlän ýeriňizde näçe ýyl işläniňizi görkezjek bolsaňyz onda I have worked in occupation ýagny nirde işlän bolsaňyz şony ýazýaňyz ondan soň field in i näçe ýyl işlän bolsaňyz şony ýazýaňyz. Meselem I have worked in Accounting field for three years, ýagny buhgalteriýada üç ýyl işledim. Diýmek, siziň üç ýyl buhgalteriýada tejribäňiz bar. Indi welin ýaşyňyza gezek galdy, ýagny siziň näçe ýaşyňyzdadygyny aýtjak bolsaňyz, onda I am. Ýaşyňyz ýazýaňyz, aýtýaňyz, ondan soň pylança years old. For example, I am twenty five or twenty six or thirty years old. Indi bolýan ýaňkylaň barysyny gaýtalaly. Men ilki özüm barada size aýdyp berjek. Ondan soň siz kommentariýada iňlis dilinde özüňiz barada ýazyp bilersiňiz.